Qabel xejn f'isem is-Soċjetà tal-Mużew f'isem is-Superjur Ġenerali, li ma setax ikun magħna preżenti llum, imma bla dubju naħseb li huwa qed esprimi l-ħsieb tas-Soċjetà kollha meta ngħid mill-ġdid prosit u grazzi ta' din hekk il-biċċa xogħol tant sabiħa. Hekk bil-okkażjoni li dan l-awditore sar fl-okkażjoni ta' żewġ anniversarji. wieħed minnhom li ħabsu lil 75 sena tal-Mużew f'Ħal Safi u l-ieħor 50 sena mill-mewt tal-Buddha Durga San Ġorġ Briega. Diffiċli tkejjel il-ġid li jkun sar meta tisma' l-kelma meta tagħti t-tajjin. Ma jiena ċert li l-ġid sar minkejja li ma' min biss jaf kif tista' tkejjel dal-ġid. bi spiss wara li dak li żergħet lil George waqa', ta' ngħidlek bejn erba' ħitan minn tażżirietna, imma kien fieħeġ barra minn xtutna illum anke f'pajjiżi bħall-Awstralja, l-Ingilterra, l-Kenja, l-Albanija, il-Perù u dal-aħħar, anke tliet erba' snin, il-Polonja u anke Kuba. U allura hekk membri minn sħabna qegħdin iwasslu l-kelma t'Alla anke f'dawn il-pajjiżi. F'kull pajjiż bil-ċirkustanzi tiegħu. Din kienet anke l-ħolma ta' Dun Ġorġ meta wieħed mill-ewwel membri ħareġ u ssuġġerixxa l-isem ta' mużew, mużew bħala ġabra, post ta' tagħlim, L-Għadu Ġorġ kellu jsir iżjed minn hekk u b'mużew fehem li s-sentenza mill-Latin bil-Malti tfisser Mgħallem mhux li kien, id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju tiegħek. U jiena ċert li din qed naħseb li hija l-ikbar biċċa xogħol li nistgħu nagħmlu anke aħna lkoll. Din is-sena kif nafu qed tgħaddi kemm bdiet is-sena tal-fidi, minn Ottubru sa Novembru tas-sena d-dieħla. U hawnhekk nixtieq nagħmel użu tal-kliem San Pawl meta fl-Ittra lir-Rumani tana l-għodda biex nidħlu fil-fidi. U qalilna l-fidi mis-smigħ, mis-smigħ tal-Kelma ta' Alla. U għalhekk, hekk nixtieq anke nuża dis-sentenza, nappellalkom ilkoll kemm aħna, Dejjem tipponi dak ħsieb ta' Don Ġorġ illi ixerred il-kelma, l-kelma t'Alla, l-kelma t'Alla li qabel xejn hi rridu niltaqgħu magħha aħna, imma l-kelma t'Alla li anke nagħtuha lill-oħrajn. Din hija l-għodda li qalilna San Pawl, li għal Dun Ġorġ kien il-fundatur tal-Mużew, li għaliex wieħed mill-ħsibijiet biex jibda s-soġġett tal-Mużew kienet sentenza ta' San Pawl, meta San Pawl iħeġġeġ lil Timotju, L-Isqof Timotju qallu, Biex dak li jien għallimtek, int għallimhu lil ħaddieħor biex huma wkoll jagħlmuh lil nisa fil-Knisja wkoll. Ehm, bażikament dan li għamel Dun Ġorġ. Jiġifieri huwa għallem lil ħaddieħor, ħaddieħor baqa' jgħallem lil oħrajn. U naħseb li din hija l-biċċa xogħol tagħna, li anke nagħlmu l-fidi lill-oħrajn. U għalhekk. Hekk ejjew ngħixu u nikbru fil-fidi tagħna, il-Knisja hi tqegħdilna l-qaddisin, għalhekk tqegħdilna l-mudell biex naraw x'messaġġ jagħtuna. Tajjeb li nkunu nafu li ftit ta' xhur ilu l-Filippini, m'għandniex preżenza, m'għandna l-Vikanġelu fil-Filippini, imma l-Knisja tal-Filippini għażlet lil Ġorġ bħala l-qaddis patrun tal-katekisti. U naħseb din hija xi ħaġa tant sabiħa illi Edmund George hawn fejn ma baqax biss, permettuli ngħid tagħna, membri tal-mużew, imma propju inferex u ħaddieħor anke qed jagħmel mudell għalih. Din il-ġimgħa għalina fil-mużew kienet okkażjoni sabiħa għaliex barra l-esperjenza tal-oratorju, Jekk ma nafx u qed nerġa' naraw kemm darba tlogħna l-erbgħa l-logħba tal-bajda. Propju l-erbgħa li għadda kellna grupp ta' żgħażagħ Għawdxin mill-Oratorju ta' Don Bosco Għawdex illi hekk ħadu ħajr minn Ġorġ u ppreżentawilna kif jifhmuha huma. Li hija xi ħaġa tant sabiħa għax finalment fil-Knisja għalhekk tfeddilna tant isib biex nagħmluhom tagħna u naraw x'messaġġ jistgħu jagħtuna.